Empai lama, aku udah berandau enggau siku pengarang kitai ke benama Paradise Kiss. Au enti kita ingat, aku suba kala bekunsi enggau kitai siti cherita ke betajuk Indu Chengkang. Au, nah iya ke ngarang jerita nya. Nyadi iya mega ngarang jerita tu. Perandau aku enggau iya hari nya minta pemendar ari iya bekunsika cherita iya tu ba youtube channel aku nyadi iya mega setuju. Au, nyadi jerita tu ke diberi iya nama Bunzu Baya. Au, nya baka nya ke nama cherita tu au. Aku, mai kitai mending ke jerita ke dikarang Paradise Kids tu ke beri iya nama Bunsu Baya Aram. Anang goi mindah ke telegi au sama-sama enggau aku ngenun ati diri duduk beruai cina pengulibau ditu. Au, anang gereti anang munyi awak ke aku ngabiska cherita kitai tu. Tiga puluh taun ke dulu suba, kerangan lenat batu tusut baka kalai orang ke udah tembu bibat. Nyadi enda jauh ari nya bisi siku laki enggau siku baya begaring wai malai tanah. Nyadi nenda agi enseput kena sipat iku baya nya tadi wai uhh kitai mega nemu sipat iku baya kai nya inya nyamai da wai anak enti baya nya besai da wai mega dai tudah nenda tuai ngangkat kediri lalu mulai kediri ke rumah kin laban ke deka bepadah mai munuh baya ti agi kati inya nya tegaring ba kerangan nya tadi pengudah ngawi bibat nya tadi nyadi baya nya enda ulih kebut. Laban nyawa nya tadi au dalam nyawa tu udah direjang nenda nya ngena dukup penebas iya. Nyau meh nenda ne tadi wai mai abi sipat ke betubuh nya tadi ngambi perau lalu dikayuh ke iya au ni neka penegar tulang ke agi tinggal meh tadi ngayuh ke perau nya deh wai ngagi rumah kin ninggal ke baya nya jengap jengap ka mati ba kerangan dia. Em kita nika ke jerita tu pulai baru nika ke belakang ne nyadi tumu pagi nya nenda dani lalu ngabas pukat au ditan ke iya lemai kemari pukat ke digaga ari ubong kapas ti besai linsar lambar dinyadi ku ubong nya tadi teguh sereta tan dikena ngaga pukat enggau jala. Maya ke ngabas pukat dia nenda nyepi pukat dia tu berat weh. Bebalut baka ke bisi ikan besai nyangkut. Iya menarit pukat entari wai pegadai gadai gadai belubah lubah. Ati iya tekenyit bendar lebuh tepeda kanek baya siku mesai anak lelaki benung berangkat bujang nyuka sama sebela memasai tubuh iya enta dei. Ai udah ti ngingkaska tali pukat dia nenda ngayuhka perau begadai. Ngagai kerangan ti enda jauh ari lubuk ti alai ngenan ke pukat entadi dua iya. Udah datai ba tebing entadi, dia nendak lalu berumban narit pukat nya ke tebing ke tadi ngagai ke anak baya nya lari dua iya. Anak baya nang kebut laban udah telih ba nyawa laban tali pukat ti nyintak mulut enggau jari kaki iya. Bebalut au pukat ne tadi enggau anak baya ne tadi nya meh tudah naring jaleng lepas diri tudah anak baya ne tadi tu ai. uhh benung ne enda ti netak tali pukat ke ba mulut anak baya ne tadi iya meh anak baya ne tadi wai enda bebah lalu nyipat tudah nenda nyeh. An enda perlu pelanting meluku ba kerangan dia anak baya enggau wai pan lalu merangam ngerigang ke diri mansang nuju nenda ti agi ngetat ke tubuh ke pangka ba batu tadi pengudah ke sipat iku baya tadi tu wai nama ne nenda bekeradai ngangkat ke diri lalu ngiga duku ke pelanting tadi kena ngetak tau pukat tadi tu wai iya meh jago nya wai nyu datai semak nenda dia nenda long kechet. Naka ulih iya menya tadi wai laban ke sigi sikal sereta kering meda nenda nya lari dia baya nyapan lalu mutar baru ngagai tudah nenda ke sepiak kiba ke iya. Batu kerangan nyu tekusai wai laban seduai tepegagai enggau pangan diri au sambil ke tudah nenda ngiga duku iya engka bisi semak iya dia tang nadai ke dipeda iya. Nenda neliat ati lalu ngambi batu siti. Batu ke besai uba seh mesai, mesai pala iya empu deh. Laban orang menua sigi kering wai. Batu entadi wai alut tanggung iya. Iya palung kecit serta yang kecit terengkah ke tanah ngam ngam ba tubuh baya entadi lalu tuku iya eh. Tubuh baya ti ngena batu entadi wai nya meh ngujung ke baya nya wai. Nyu merung nepi batu nya meredup ningang tubuh iya wai. Nyu kida nyu nyida nepi diri pedis. Aun enda surut bejalai lalu duduk aun benung ke duduk tadi wai meda baya nya nyipat penyipat iku iya mangga batu kerangan dia laban ke pedis tu wai pasir nama deh ngira wai bepambur aja laban iku anak baya nya tadi lebuh ku surut tadi dia jari ne enda. Pan lalu tegama ke ulu duku iya empu nya gaga benar ati iya wai laban ulih tetemu ke duku nya ke pelanting nya tadi. Tudan enda pan lalu nyingkau duku nya tadi baya palu ngelawa iya kia au sereta baya nya tadi wai meragau deka ngetup deka kitai nagup nenda nya tadi baya nya pan. Lalu tetagup ke jari ne enda ke bisi magai duku enta adi nye nama deh ne enda berauh-rauh wai sambil jari iya ngerujak nyawa baya nya enggau duku enta adi neka ulih laban betul endar ga duku ke dipegai enta adi mua ari jari nya ke ditagup anak baya enta adi tu wai. Nyepi utai dalam nyawa iya asai ketelih iya dibaya nya ngeleka ke jari ne enda wai. Nendak tadi ngeruja pengeruja nyawa tadi enggau duku nya lalu mengkang ke duku nya dalam nyawa iya. Enda dichabut iya da wai. Darah mirah mupuk naya pansut ari nyawa baya nya. Enda lalu ngelentang ke diri meda baya nya nyunggai ngelaban iya agi. Baya nya pan nyurang ngerangap nyepi dalam iya ambis telis dirandang nenda tadi ngena duku penebas. Deka iya mulai kediri kai kin baya entadi udah lemi tulang tambah mega belakang iya tadi udah bisi bakal tuku nendak ngena batu tambah mega dalam nyawa iya udah telih balat endar. Iya nyungan nyadi pejalai agi sema ku jaku. Ari jauh dua iku baya indu enggau lelaki panjut ari ai. Naka tanah, ari punggung ngan ke atas, baka kitai mensia, tang ayas ba ai, baka mua anak baya, meda nendak bekayuh mulai kediri kili kin. Baya dua iku nya pan mali diri nyadi mensia, enggau sabar sabar wai merap anak ke jengam jengam ke mutu seput enta diri. Seduai Palung ngelantar ke anak bujang nya kai kia datai ba ai sida tiga pelalu bela nenglam kediri ba ai dia. Bedau lama sida tiga menyanak iya tenggelam peda datai ba pendaik apai enggau indai pan minta sah sida serumah ari pendaik dia. Ninga nyawa raja sida iya ngangau ke sida serumah dia minta sah nama deh beteru dus meh bala ba pendaik dia wai nurun ke naik eh nurun ke pendaik kia tu wai sida bela tegenung. tekenyit, tebamba enda tepansut ke jaku meda anak raja sida iya udah mati. Udah nadai seput agi. Indai baya ke benama Dayang Subang pan luput au sambil merap anak iya ke mati yen tadi. Apai Raja Baya ke Bujang Kenali pan begenggam jari ngenang pemati anak iya Bujang Puntor Ikong. Sida pan nadai mai bangkai nya pulai niki ke rumah laban sida iya asal ari pulai mega sida iya sigi ngagai ai. Sida serumah iya pan bela betati sereta sinu ke pemarai Bujang Puntor Ikong enti adi wai. Heh. Ngai nyadi enda bebalas tu. Aku deka bebalaska pemati anak aku tu diatu. Kitai anang enda bebunuh ngemensia laban sida iya udah dulu mungkar nanya kitai. Tujuh peturun nuan ila nenda deka dibunuh aku magang-magang pia mega mensia bukai sigi nadai da ampun ke magang-magang laban salah kita udah munuh kami baya dulu. Pia ko raja baya nya wai. Mata raja baya tadi wai mirah mansau nyeling wai baka churak leka pelaga. Nyadi ba rumah panjai sida nendak din perau lalu dilanggar ke nendak au ba kerangan berumban naban ke lengan iya ti tegam anak baya tadi wai darah neritik pansut ari lengan iya ngai badu-badu. Ngena balat endar bakal sebuti ulih mulai kediri niki ke rumah pagi nya. Sida serumah iya wai begau manah meda lengan tudah nenda. Nyu biri erang tekilai-kilai wai ngerusul dara. Apu apai endu, nama ke bebah dek tau baka tu. Pia ku nagi weh. Bepampur nyawa, ati iya kesal bepandam dada. Tubuh enggau belakang laki iya wai nyum aram, biru, chelum, nyum rebai ja bekau sipat iku baya nya tadi. Lebuh ke begau beruai dia nendak. Ngarai daya agi, iya parlu luput laban darah jai enda pansut ari tubuh iya. Pia mega, darah ke bejari tadi mayuh mega pansut. Ni kita ari ulu balai ili, sah aku ai, sah aku ai. Pia ko munyi Sabak nagi ngangau ke bala ke bisi ke beruai dia minta sah. Aa bala ke beruai pagi nyapan bepelanda uduk. Ngasah eka ari bilik entadi pepansut ninga nyawa bini tuai rumah sida iya minta sah. Pansuh kasik nya endo muai darah jai iya ngaika meku. Balat amat tubuh nya nyemaram. Bala indu kesa ke sikal pen wai perlu ngambi ruas mansuh ai kena naing tubuh nenda ambika darah nya tadi enda meku. Haa mayai keluput nya dia iya ngasai ka terengkah bepandai orang au iya tadi bisi ke nyap wai pemimpi nyadi ne enda tadi bediri ba jematan nyadi ne enda tadi bendiri ba jematan tau ke jelatung dia iya meda apai tuai siku benung merap anak iya. Iya apai meda bala mayuh bisi pendiri dia bisi mega indai anak nya weh benung enggau sabar sabar. Peda ditu ne enda. Di udah mungkal kami udah munuh anak aku. Kingang ke deh jaku aku tu. Genap titik darah di lebuh kai enta di bau sebaka enggau nya meh bau pulih pantih di disium kami nyentuk ke tujuh turun di ila. Nyadi aku enggai enda bebalas. Bebalas laban anak aku udah mati dibunuh nuan. Pia kereja genali wai pejaku sambil mangku anak ke mati nya tadi sambil merening umon anak ke agi degi-degi nya tadi. Aa ninga ne tadi baru ne enda nemu bayar enggau berekak ne tadi iya nya anak petuai ke bejaku nya. Au pia. Enti baka nya salah bendar jaku di nya aya. Aku ukai deka mungkal. Anak di nya ke dulu mungkal tadi nya aku nanyal iya baru. Batang bendar iya aku ukai deka munuh anak di pia aja pia ngapa. Aku pungka deka ngidup ka anak di laban iya bebalut ba pukat aku nyadi aku deka ngetas pukat ke benung ke malut tubuh iya malut kaki jari enggau malut nyawa iya tadi nyepi diri nyau udah ulih engkuda ngelingkang dia anak dia tadi. Nyau salah sangka ngumbai aku deka munuh iya tang ke batang bendar enda. Dalam ati aku tadi enti anak dia udah ulih lepas enti anak dia udah enda balu pukat toko agi aku deka nganjung iya pulai kai baru. Tang meh bedau sempat aku nganjung iya pulai kai baru dia manak dia lalu nyipat aku ngena iku tadi ngujungka aku tepelanting. Pia ku nanda wai nguji nerangka reti utai ke dalam ati iya tadi deka nulung anak Raja Baya nya. Tang nyu salah sangka nyu kumbai deka munuh anak iya tadi lalu dituduh apai anak Raja Baya nya munuh anak iya. Emm nadai aku ngira nya diatu. Bemunsua meh kitai entara baya enggau kita mensia. Kami enda milih barang sapa kita serumah, bejalai, mandi ba ai sigi dempa kami magang-magang. Ko baya nya wai bejaku enggau iya lah ari nendak. Ooh enti pia enti pia enda aku munsuh ngelangkah darung enda aku tulah ngelangkah tanah. Laban aku Enda bula laban aku amai-amai enda nanyal kitab bayar. Nyadi aku enda tulah enda papah enda alah empa kitab bayar. Petara bisi ngemata enti kita mungkal kami mensia ga, antu bisi ga nepang kitab bayar enda agi nyadi mensia. Pia ku nenek wai besumpah dalam mimpi nya ngelaban raja bayar nya. Aaa ti raja bayar nya pedis bendar ninga jaku nenek tadi wai. Mata iya mirah ngenat mangah ti mulau bati iya. Nyawa mesti kita balas nyawa. Darah mesti dibalas kena darah. Ila ari meda ne enda. Anang ne asal di enda mending jaku aku ambis meh sia menua kita tu ila nempa kami magang magang. Pia ku raja bayar nya weh. Agi enda puas ati duai. Aa semengudah tiga puluh taun kitai mensia badu agi bemunsuh enggau baya. Sepengudah manang jeloi diambi sida iya berubat nyuman kana bonsu baya indu enta dei. Taja pia telih lama semambai belitan bati raja baya. Iya deka ngasuh orang munuh purih nendak siku agi iya nya uchu nendak ke benema nantai anak indu Sumping enggau Riti. Nyadi Sumping bisi dua iku anak au anak laki tuai agi ari anak iya ke indu ke benema Sigai lalu Tangkan ke Nibong. Au tiga sida enti adi au nyadi ketuai Sigai udah nya Nibong udah nya baru nantai ke indu sekali. Nyadi sumping tu anak nendak wai nyadi nendak tu dah mati au tiga puluh taun ke udah tu dah bebini enggau reti ngada ke reti nama nya sigai nibung enggau nantai. Lebuh maya sida nurun mandi dai wai dia bisi dibayar siku chukup besai bereti ke bala mensia benung mandi. Nyamai enda renti aku ulih begulai enggau mensia baka nya. Tang sayau ati aku udah ditanam enggau pemenchai, aku deka bebalaska pemati menyadi aku. Aku deka munuh sida purih pantih iya awakka sida iya ngasai. Baka ni kami kala lenyau bujang puntung diku suba. Pia kebaya nya wai nyakap mata iya mansau chinang wai. Lebuh ti bejaku kediri dia mata iya meda indu dara ti chukup iya pemanjik nurunka pendai ke iya deka mandai. uhh Bujang Gangam ngenung enda lama meda indu ne tadi au nyu lelisa baka penama Bulan Rumpang buk iya bauh gelantang. Mata iya manah arak baka leka pelaga di gitang, idung iya manchung baka simpang puntung puang. Mulut iya mit mansau baka kesumba, tusu iya manah diadu baka menalu bungkun tapang, jari iya lunchik baka sumbuk lia jerenang, tubuh iya manah tukuh baka sengayuh diraut, betis iya lansau baka kaki buntak balang, pejalai iya manah ditimpai baka rayah ai anyut alun gelombang. Sapa mindu nya. Tap aji amai dipeda mata ngasuh ati berai mawa pia ko bujang gagam weh au iya perlu ngambi pupu pakar nantai ke melepu ba ai lalu di sium iya au nemu kita reti nya weh maya ke nantai tadi mandi bisi di pupu sabun kanyut kili tadi nya ke diambi bujang gagam tadi tu weh ati iya weh asak bendar laban baru udah muji anu nya. Lalu iya mega tekait ati ngagi indu nya tang lebuh iya ke nyium puku sabun tadi dia deh wai Bujang Genggam pan lalu bejaku dalam ati iya, Ndai nama tu getah darah nanda tu pia? Pia ko. Mujah nganga muai bejaku dalam ati iya. Ati iya pedis bendar, kati ke tau tekayet ati meda indu nya. Seput deh sintak iya, ati iya berasai asa nama kebuah ukai indu bukai. Bekenim aku ka munuh indu nya. Enti aku empu udah labuh pengerindu ke iya. Pia ke bujang ganggam wai. Iya perlu nyelam begadai pulai mai ati kasino. Seminggu udah nya dia mapai bujang ganggam lalu bejaku. Enti bujang ganggam enda tebunuh ke nantai. Awak ke aku ngasuh orang bukai ga bunuh iya ila. Pia ke bujang kenali wai. nganu bini iya. Ati iya chukup pedis ingatka pemarai Bujang Puntur anak tuai iya suba dua ai. Nyadi bini iya enda munyi. Au sapa enda tusah ati parai anak wai anang agi nya anak dasi kia nya suba. Chukup meh pemerinsa iya wai enti enda ketegal sida iya ngambi mandang jeloi. berubat datai ke sehari tu pen sida iya agi bemunsuh enggau mensia. Tang laban sempengkat ti udah disemaya sida iya enggau Manang Jeloe ngujungka sida iya ngetu munuh mensia. Ninga jeku apah iya munyi nya, Bujang Gagam pan berunding baka ni deka ngelindung indu nya ari ti dibunuh bayau bukai. Taja pia ati bepangga duau ai. Iya mega deka munuh purih pantih orang ti kala munuh Madi iya. Iya mega deka ngelindung indu nya, kata deh. Atai deka aku. Salahka aku bisi ngembuan pengerindu tu. Aku mega baka mensia bisi ati. Tang pengerindu aku tu mai dendam. Pengerindu nya semina munuh aku. Tang dendam enggau pengeringat deka munuh ati aku. Runding ti enda sebaka pansut nyeruga ati bujang ganggam. Dayang Laji penguan Lubok Guchi diasuh Bujang Genali munuh nantai. Awak ke seput dibalas seput, awak ke darah dibalas darah, awak ke nyawa dibalas nyawa. Seput ti kala idup diatu nyau lesi laban jari anak mensia. Aku ka di. Munuh anak ti dikesayau sida iya, siku dagi anak iya indu kebenu iya berangkat dara diatu sebedau bulan tarang penuh kembung tu ila. Pia ku Raja Baya nyuai bejaku enggau penuh dendam enggau pengeringat menuhka ati ngujung ke runding luba enda ngena laban pengeringat baka rachun ti nyadi rimba ba dada. Dendam ba ati nya baka sempun bara api weh. Semampai rerengut nganti ke nyerarai. Aaa Dayang Laji enda munyi. Iya palu mali diri nyadi baya indu ti chukup iya besai. Au ai alai endur nyemrai nya wai nyu beranyah baka alun pangka bena empa pemesai iya. Bujang Ganggam ke belalai enti tadi pan alu mansut kediri. Bah nama runding aku. Patut kena aku neruska niat ati bebalaska pemarai menyadi aku. Tang nama kebah ati aku mantah ari munuh indu nya deh. Tauka dendam aku nyu nyadi pengerindu. Bujang Gangam berasai, Au, nyu sebening pala iya wai laban ngembon ati enggau runding ti enda sebaka. Ati lemi nadai pengentap au indah baka lalang dipuput ke ribut ari kiba rebah kanan dipuput ke ari mua rebah ke belakang. Lebuh Dayang Laji datai belubuk ari ili pemendai sida nendak dia iya meda bala mensia wai nyemuai papung besi ti benung mansau chini inang ke dalam ai kia enggau mua ti puchat sereta takut iya palu surut wai. Keno ku orang kelia. Suba tu, enti menua nya mayuh baya ba sungai nya dia meh sida iya deka dibuai ku orang Papong besi ti tunu mansau-mansau awak ke baya lari kebuah baya lari laban mata sida laban maya sida iya deka laban mata sida iya deka buta laban besi nya enti sida iya semak ai nya. Tang diatu. Kala kita ninga wai orang bebuai ke besi enti baya nya bisi ba ai dia au jangka ke aku mayuh ke kita nemu tattoo ne au udah ngelebus dayang laji pulai dia baya ganggam datai au ba ai sungai sepi ata angat matai wai. Au asai kechar lu nya chabi mata tadi. Iya perlu begoi-goi ga mupuk mulai kediri. Wei parai enti mata aku buta tadi. Nadai beguna mensia nya. Ko bujang ganggang wei mutap kediri mera batu alai besenggah. Ko jaku anak ati iya, ngerumban deka nunang nantai, awak ke baya bukai enda ulih munuh nantai. Nya alai bujang ganggam deka nunang nantai ari kempa dayang laji enggai agi iya meda pemarai nantai baka nya. Tang diatu iya majak pedis deka semak pendai nya laban udah dibuai mensia papung besi. Aa tarang penuh tiga malam enda agi bulan deka kembung. Aku deka ngeruman ngiga chara baka ni semak enggau pendai sirang nantai nya. Pia ku bujang ganggang meh berunding ngiga akal. Iya mesti nunang nantai nya sebedau dara sebedau dayang laji enggau bunsu genali sebedau dayang laji enggau bujang genali besaup mepat tubuh nantai nya. Neh nama enda lalu bedau munuh nantai da igat. Enda kasih di meda enda kasih di meda menyadi di parai enda padah ke nyawa di bunuh bala mensia. Pia ko Bujang Genali weh. Ngerachun runding anak iya Bujang Gangam nya laban iya nyau gidan ati ke ninga sabak bala mensia nyabak ke pemarin antai. Laban iya nyau gidan ati weh enda sabar deka ninga au nyawa mensia nyabak ke pemarin antai nya. Aku besumpah deka bebalaska pemarai menyadi aku apai. Aku deka munuh puris pantih iya enggau nadai pengampun enggau pengasih iya. Anang deh irau. Lama laun iya sigi parai ba jari aku. Ko Bujang Gangam bejaku enda berening apai iya. Aaa nya utai kad dinga aku anak enti dinda munuh iya awak ke aku empu munuh iya ila anak jugau jugau deh pia ko apai iya weh baka ke nemu nemu nyagam anak ti iya api dendam sigi enda nemu padam taja taun ditelan jaman nyadi bala peninga. Tusun keterubah tu lengka ku naka tu dulu au. Ba tusun kedua ila kitai deka mending ke deka ninga pekeni ke Bujang Gangam, Dayang Laji enggau Raja Genali sida tu tadi sama bela deka munuh Nantai nya tadi. Ulih kena iya sida iya munuh Nantai nya pekeni ke cherita tu enda ninga dinga kita tampung tusun kedua tu au. Nyaja raku nya Bujang Repong Ngelibau nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tun Raja enda ninga semua siga semak selalu. Bye bye.